Aħna ma' dawn l-adoloxxenti nitkellmu ħafna x'jgħidulek isma' il-reggae pereżempju, jekk inti tieħu l-ecstasy, fim, li tħossok one with everyone. Eh, dik esperjenza spiritwali kważi u provokata mill-sustanza. Ehm, Mill-reggae music, ġifiri, huwa espressjoni tal-ħaxixa. Ġifiri, I love it, nħonkos nisma il-reggae, ġifiri, it's a music form of cannabis.
Għalkem, jina skoprejt dal-axħar, holotropic breeding. Mela, nisa mm. għajdu le bro t-eżagġerax, minix neżagġera. Li inti jista' jkollok esperjenza psikadelika Naħlifilkom esperjenza psikaderika mingħajr l-utilità tas-sustanzi. Bażwent huwa sura ta' jew metodu ta' kif inti tieħu nifs rapidament, insomma, f'ċertu f'ċertu ambjent, taħt ċertu gwida, u li ġrali jien ġifieri kelli esperjenzi profondi ħafna, it-tul tal-esperjenza mhijiex pereżempju naf minn sigħat, hija siegħa u nofs. Mm. Però f'dak is-siegħa nofs Ġulji niltaqa' miegħi eżatt wara dik is-siegħa u nofs u jien ma kontx qed nistenna li se jiġri hekk għax jiena kont xettiku ħafna u hija bil-breathwork kemm jista' jkun li tiġi trasportat f'dinjiet oħrajn. Però hija xi ħaġa reali. Eh. Ġiġ f'moħna għanna dik il-fakulta. Inti semmejt il-runners high, daw meta jagħmlu daw l-endurance running ta' mux mitkil ġiljem, għallum għaw races ta' 200 miles. Għaw eh, għaw xismu moviment, moviment ġdid ta' daw l-ultra runs imma mm. ġaħġa li l-bniedem irid joħroġ dejjem il comfort zone. Mm. spiss ikollhom hallucinations, jiġifieri l-esperjenza ta' mm-hmm. ovvjament jista' jkun x'indhom x'ossiġnu f'moħħhom, l-għajja, mm-hmm. imma hija hija wkoll għaw eh, tiġrilhom tiġrilhom ħafna. Il-bniedem dejjem irid joħroġ għalhekk ir-realtà spiritwali dejjem joħroġ minnu nifsu going beyond mm-hmm. hija hija parti mill-identità tal-bniedem. Issa is-sustanza Dejjem kienet hemm, ġifieri inti tajt dak l-eżempju, l-Azteki, il-magic mushrooms, il-peyote. Ġifieri, issa, l-issue hija, illum qed tintuża wkoll fit-terapija, il-psychedelic drugs qed jintużaw biex jipproċessaw it-trawma Ovvjament. Kif tħossok wara din? Le, le, le, hemm riżultati tajbin ħafna minna, imma ovvjament inti qed tieħu sustanza kontrollata b'nies qed jassistuk ħalli if things go haywire. Hmm. Inti you know it pal meta inti tieħu mediċina ma taqbilx miegħek u mbagħad titu titwaqqaf. Ġiri inti favur per eżempju terapija bil-ketamina jekk it-terapija tkun eh, għal professjoni L-indikazzjoni ta' ta' li hemm fuq din ir-riċerka hija pożittiva ħafna għax inti trawma issa nistgħu niftħu ħafna affarijiet, jiġifieri imma hemm proċess bioloġiku kif tipproċessa trawma biex inti tfiq biex di ma tibqax teffettwak biex pereżempju biex toħroġ minn post traumatic stress disorder. Issa, jekk hemm mediċina ħadd tiffaċilita dak il-proċess Mela, hemm outcomes tajbin ħafna minna, ġifiri, daw jistaw siru bil-hypnotherapy, mhm. imma jaraw li b'din il-psychedelic medication li hija viċin ħafna daw il-droga pal-ecstasy u il- għawek mux għetna jmurħu l-ecstasy biex trauma ġemmek hemm perikli kbar. Jow di l-ayahuasca per eżempju, fint, mhm. ġviri għandek nisti għajdu l-ek isma jem proċessajt ċertu dbatijiet, ċertu esperjenzi għaddejt minnhom, per għandek nies dispiċċaw Mount Carmel ukoll. Mm, mm, mm. Għax eh, jien huwa x'inti tagħmilha b'mod li Fimt, iġifiri, eh, ovvijament. Naf it-nej minnom daw n-nis tal-ayahuasca. Eh, fimt, iġifiri,